Aled Williams di'r enw i, dwi'n um, rheolwr gofal uh, yn Seren Ffestiniog. Ia, elusen ydy Seren. Da ni di uh, yn lleoli ym Mlynau Ffestiniog. Da ni'n um, cynnig cefnogaeth i bobl yma yn ableddau dysgu a corfforol. Da ni yn cynnig cyfleoedd gwaith, cyfleoedd hyfforddi i'r unigolion yma, a da ni yna i wella'u bwyd nhw mewn bob ffordd bosib. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i Seren, um, da ni'n gwmni hollol Gymraeg. Da ni um, yn neud bob dim um, yn, yn y Gymraeg, mae'r ma, ma, ma iaith dyddiol ni, pawb o fewn y cwmni, mwy na lai yn, yn y Gymraeg. Mae gennym ni 95% o gweithwyr ni yn Gymraeg iaith gyntaf. Mae gennym ni 5% ar ôl yn dysgu Cymraeg neu mynd ar gyrsiau Cymraeg. yr bobl da ni'n cefnogi yn 83 y cant yn Gymraeg, felly mae'n bwysig iawn bod, bod ni'n gallu cynnig yr iaith Gymraeg i bawb, um, unigolyn heb goro um, mynd i chwilio, lle bod nhw'n goro, um, bod ni'n goro newid yn byd iddyn nhw, rhaid ni'n eisiau bod gen ni'n gallu rhoi yr iaith yna ar y blat iddyn nhw, bod nhw'n goro gofyn amdano fo. Da ni'n eisiau nhw ofyn i gael yr iaith, dan ni eisiau'r iaith fod yna iddyn nhw drwy'r adeg. So dan ni'n rhoi pwyslais mawr ar y iaith Cymraeg o fewn Seren. O fewn Seren, dan ni'n cefnogi yn gweithwyr um, i ddefnyddio'r Cymraeg. Wrth siarad Cymraeg hefo nhw, um, gymaint o gad dan ni'n gallu wneud. Dan ni hefyd yn, yn cynnig cyfforddiant, um, cyfforddiant ar-lein, cyfforddiant um, dros yr haf, felly Um, a da ni dal yn chwilio am y fforiant, um, dal i, um, actively chwilio am y fforiant mewn ffordd lle, um, sydd yn fwy besbog. Yn Seren yn dweud wrth gyflogwyr eraill y buddion o defnyddio'r Gymraeg o fewn eich cwmni. Mae'n eang yn dweud y gwir, os da chi'n tynnu'r gymuned Gymraeg i mewn eich cwmni, da chi'n ehangu eich cwsmar a dweud y gwir. Mae pobl Cymraeg yn mynd i ddefnyddio eich, eich busnes chi ddipyn mwy os da chi'n cynnig pethau o fewn y Gymraeg. Mae o'n helpu'r gymuned leol, um, da chi'n ei defnydd um, o'r iaith leol, a da chi o fewn Cymru, mae'n bwysig iawn i ni fel Cymru um, gael yr adnodd yna o fewn bob un busnes yng Nghymru. So mae'r cefnogaeth da ni wedi cael yn seren gan busnes at uh, Llyndrillo Menai wedi bod yn eang a deud y gwir, mae wedi bod yn hynod o dda o ran pan mae staff ni yn cael unrhyw hyfforddiant yna, da ni'n cael um, aseswr Cymraeg yn cyfathrebu hefo ni, cyfathrebu hefo staff ni, da ni'n cael ei bob dim drwy Cymraeg. Ac wrth gwrs mae, mae darpariaeth yma ar gael i gyflogwyr eraill a mae'n ma bwysig iawn um, Bod y cyflogwyr yn cymeryd mantais um, o'r, dar, or darpariaeth yma, o'r, or, uh, hyfforddiant yma, cwrs mae o werth i gael.